Ah, kabedo-ni eni kilwongo ni Alpha Gardens. Ah, kabedo-ni eni ocakke ki i dye taun macalo Kabulu Pegu. Ah, an onongo abedo ka wilo kongo arege acwalo i East African distilleries ma onongo kiyubo i wi kano waragi. Ci kare ma atye ka wilo kongo, gin oyub kongo-ni gubino bota wa, A, Adwong, puro mom iwilo? A, Akobbigi ne, puro, puro kor me ango? Wee, O, Olai, puro ticce tye ba. Ci abino atimo cavei, anongo ni kara ringo pego mitine dwong mada. Ci dong acako welo pego, acako bulune ki i taun, i te yat. Ma acaka acaka An atamo ni abicato opego ma dyak ka dano wile cito tedo i gangigi. Ento anongo ni miti me ringo abula, ringo opego abula tek dok loyo ma tye ma numoko. So acako ki latin cigiri mo matitidi ma kitiyo kwede i ot. Ento pi kare meno naka keken onongo gubwoya woko kun onongo gityen cigiri i nino-ni. Ci macalo inyinia abedo piny atamo wa wai pingo an pe kong atim kong cigiri mo madit maber ma romo bulu ryo ma kwalitine bene tye maber dok bene madwong. Ci abedo piny ayubo Cigiri madit maber ma atamo ni enoni dong onongo romo cobo miti pa jo ma bino ka camo rii mapego bota. Ento pi kare ma cokcok keken, anongo ni gubwoyo kero pa cigiri enoni o. Ka dok ayubo me aryo-ni, pud dok anongo ni dok gubwoyo woko iye. ma i nino acel acel onongo aneko pego cake adek o kede abic ma pud otumo ca none o tic tye kany ci oweko acako yubo dong kakare maber atero tent Pien kato cani pud abedo ki te yat ci anongo tent te aro maber ma jo ma mito bedo i tent cito bedo i tent, jo ma mito bedo woko i tipi te yat gibedo i te yat. Kare ma atye ka bul lupego, anongo miti pa dano bene dok tye ka mito ni myero coda bed tye ki biya bene obed tye ka giwoto gicam. Ci anongo ni, Aao, tic bijinec kara tye ka kany. Ci weka mot mot mot acako medo mot mot mot mot. Akobo kwom kabedo acel twe kabedo mukene ma dok tye dano nongo oyot. Niu paka. Oo, irwom mo mada nongo ni noo. Atamo nongo myero anong dong ka mo ma dam romo namo iye maber. Weko dong obino wa acako dong en Alpha Gardens eni. Ma kare ma acako acaka customers ta ma weng ma bedo bedo kwedgi idi town kuca. Weng mo bino onyeko kany. Ma diceng, eh, ca me cam diceng. Ki dong ka dam otyeno nongo mato ka opong kany ma pe wacce. Lutic bene kit ma dako pa lutic i nge Uganda wa kany tye tutwalle bot wa kany nongo lutic pe yot ento kare eni nongo lutic pe obedo tek kiti, anongo lutic ma gitiyo dano aboro aboro i cift me odiko aboro gicako gidiko gikelo giko ca aboro cift me aryo kikwanyo ca aboro gigiko ca apar gigiko wa odye wor dong. Ci tic omedde kumeno ni opaka omiya kero me bino ka yabo recreation garden eni. Uh, gin ma wiya po maber en aye kare ma acako bulu pego eh, dano mukene otamo ni injinia pe romo doko labulu pego. Co mukene kicoyo bene gajeti ni injinia odoko lagudo pego. Ento an pe aparo eno pien anongo ni biznes en biznes maber adada ma tye ka kelo cene bene maber loyo wa dukan lubo dukan mukene wek amedde ki tic enoni. Ah, biznes eh, tic enoni me bulo pego enoni olwongo ludito dito mapol ma bino ka namo bote kany. ka cam mapol ki ka namo weko dong kare ma dong wakelo kong bene obedo tye kakanyo obedo pong matek mada ki ludito mapat pat pat pat pat ma gibino ka namo kany dok okonya bene ki dongo kany lok i kom aguma aa ki dong jami ma konyo namo Man onongo bene obedo i planwa en aye tuku ki myel kwaro man onongo plan ma obedo tye matek adada weko mwaka weko wayubu Aguma cultural festival kany ma opong matek mada ma olwono dano mapol mada ma watyen kwedi jo ma be be muneno an a- a- akuba program eno ni pud kipenyo ngo ah ladiet dok biyubo gini awene an awaye pud odong manok ah gin ma dong obedo ka yelo wa tutwal i kakare ni ene lok ka kom ngom eni ah cwiny me nyeko odonyo i cwiny oloc ma i district kany Gucako yella pi ngom eni, ci guyela kwer wa tin pud atye iye. Ma onongo gimito gikwanyoko ni o eni ka ngom me ba peje, o ka eni ngom me gin ango. Ento gutemo kwer pud atye iye. Dok agen ni pud abimedde ki bedo iye. Lweny ma obedo ka eni ominiwa peko i tic. Kong walor kanyoko wakob wadoko wa i taun. Ento kany onongo pe tine. Adwiri romo bino wa i area kakany ci eno dong pe tine ci wakobo tic woko i taun kaca eni. Kun nongo wakobo i taun ni, Bijinec gire obedo ka wot. Bijinec obedo ka wot maber. Nongo watimo ki i ot mega ma tye i taun ka ca eni ma dano bino gire maber otiyo. Ento ma dong matek tutwal ma kombedo dong tye ni en lok me korona. Pien korona opwongo wa dog ot woko. Kun wa cing dano o. Cenne peki bot dano. Yenyo yo me kwo keken tek ata. Ci oweko clientele ba odoko tidi mada ma watye ka canne acana kombeddi. Ka enini gilwongo ni garden pi yero dano weng dul mapat pat pat gibino jo madito jo matino lubiacara lutic i opic ngo gi weng gibino pien ka eni lac ngat man bino yero kona ka myero en ebed iye jo man bino yero kona kong ebed iye ci romo dano me ka dul weng. Kono gin na wan pe wamito nyepone en aye lutino kwan. Eh, pe wamito nyepo lutino kwan kany. Ah, latin ka lunyodine ooro bino wilo, kong nongo wamito ni waniang ada ni lunyodine aye ooro. ci bino wilo ci ryemo kwede dok kwede gang. Ento dul dul lwak mukene-ni weng wajologi, dok gin bene weng gibino. Ah, eni garden eno mero bede cultural recreation center ka ma eh, tic kwaro Me Acholi kiromo pwonyone iye ki nenone iye. Ki dong bene cwinywa nongo tye ni oo i rwom ma waromo lwongo dul mapatpat ma a woko me Acholi. me kelogi ka nyuto culture gi i garden ma eni. Ah, pe bene omyero wa onongo gik ka kenyo onongo ka twere kit me kato woko i lobo mukene nyo cwiny ma tye me opeg i yo yo ni eni wek ko obin ka center ma kiromo namo iye maber adada dok mi pok poko ngec bene ki lwak ma bino kany An pi lok ada acomo acoma i kom bijinec eni, anongo mega ki i dog tic ngecci eni. Ngecci eni myero me acel kong ibed lalengo Kabedo ma in ibicako iye-ni myero iyub poko maber, obed maleng, ki jami ticci bene obed maleng. Inong jo ma dong tye ki ngec i bulo ringo ki dong Biacara weng woto ki kalam. Ka ma ka in bi biacara mo keken ka in pe imako kalam, ci biacara bedo lweny nyoko. Ci omyero ibed ngat ma olo ma ngeyo mako kalam, cono rekodi weng maber wek bijineceni odong. Pol jo ma kombeddi tye ka bulo pego i taun i citi me Gulu eni guwok ki i cinga kany, gunongo training gi bota. Gibino gitiyo bota i training, an akonyogi me cito ka cakone. Ah, mukene dok bino gitiyo bota i training gen, gen dok cito me cako mo. Weko kombeddi ka iwoto eh, around Gulu citi, Inongo kabedo mapol ma gibulo i opego, jo ma pe ogwoko standard gupoto, jo mugwoko standard gitye ka medde anyim. Um, gin uh, business eni an yawna atye ki miti con me gwoko apwoyo, ento kit me cakone obedo tek ira. Nio paka lakwara, latin pa nyara, Kare mutyeko univicity, owaco ki minne ni en emito cako gwoko apoyo. Ci wayelle wayabo ite, wayubo ot en yok maber, cako gwoko apoyo iye. En oo wa kare mo ma onongo ni gwoko apoyo dok oloyo eko, ci ocito weko woko. Can kit ma atye kwede i miti con ni akwanyo tic en me mede kwede anyim ma en min lakwaro eni ma tye kun bedo bedo kanyi obino konya dong ki ngo ki kubune cito malo Um, garden en oywek mada ma ka iwaco ni uh, acito gang pa lero Ngat mo kadi bloka ma inongo idi citi kany, kadi bodaboda ma inongo idi citi kany, keli i Alpha Gardens labongo ayela mo. Pe lwongo gin pe pe gilwongo ni Alpha Gardens, gilwongo ni gang pa lero. Ma lerone en an eni. Ah, ki dong jo ma mito calo eh, order kit ma dano jo mukene timo ki offices. wa gi goyo cim bota ki miyo order gi waromo cwalo te wa ka ma gin tye iye i opic nyo ka mo ka namo kano gi tye iye wa cwalo bota bota ki tero gi nama cimma ma atiyo kwede pol kare en aye jero abiro abiro aryo abic acel abiro abicel acel abicel.
Opegowa kany tung oyotoyot adada man kombeddi ca apar stock ma kitedo ci odiko do otum oo do odong aryo eni so gin ma nongo wan watimo a ki kito ki ka cani oweko dong wi meja ne do otum oo eno ni ka wakelo kany ka dong kiruko kikelo kany mac mo tye cek mot yito bedo pe iye. So ka mac tye kany, kong giketo eni kany. Mm. Ka dong eni dong o- o- oceko cek, wakobo wadok kong kany, wakwanyo mukene dok waketo kenyo. Wek kine ma kastoma bino-ni, kum dek nongo tye malyet, nongo ocek mucwiny maber. Eni dong canne-ni pe oromo camone o nongo ka mitte, nongo kono acamo it wuneno ka mitte.